Maen nhw rili ysgafn. Dyn nhw ddim mor drwm a bod nhw'n edrych. Aled dw i. Dwi'n gweithio fatha swyddog ar yr elfen mentro llwyddon lleol. Dwi'n cael gweithio efo lot fawr iawn o bobl ifanc, talentog, pobl galluog ofnadwy yn y swydd yma. Wedyn dwi'n lwcus ofnadwy yn cael gweithio efo jyst yr talent yma sydd gynnon ni yn ardal Arfor. Y syniad tu ôl heddiw oedd creu diwrnod oedd yn a ar un llaw yn ella dod â pobl at ei gilydd, oedd yn rhannu diddordeb, um, ond hefyd ella yn sbarduno syniadau newid. Um, da ni wedi bod lwcus, da ni wedi cael criw neu llond llaw o, o bobl ifanc talentog yn adwy yma heddiw. Um, a wedyn, drwy hynny, di gallu i cyflwyno nhw i arbenigwyr, cyflwyno nhw i siaradwyr gwadd profiadol. Gafon ni gychwyn y diwrnod efo Tom Owen o gwmni Swig Smoothies a mi nath o rannu rhywfaint ar ei uh, hanes o'n sefydlu y busnes a ffordd nath o datblygu'r busnes yna o jyst gwreiddyn syniad yn rhywbeth mae o rwan yn gallu weithio arno fo uh, bron iawn llawn amser. Um, yr un peth cael stori wych gan Carwyn o gwmni Padlo um, sy'n nath o droi rhywbeth o'n ddiddordeb yn gwmni sy'n mynd o'n gallu gweithio o rwan, uh, gallu mynd â criwiau allan ar llun padan uh, yn wythnosol, uh, gallu datblygu diddordeb yn fusnes. Mae Simon Jones uh, o'r Barnoriaeth Awyr Agored di ymuno efo ni i drafod rhywfaint, yym nid yn unig ei brofiadau fo yn gweithio o fewn y diwydiant ond hefyd ychydig bach mwy ar y cyfleoedd sy'n bodoli o fewn y sector i'r bobl ifanc yym yma yn Ynys Môn, yma yng Ngwynedd. Felly na, dan ni wedi cael amrywiaeth o ran profiadau, amrywiaeth o ran arbenigedd, ond yym yr un un di'r negas dwi'n meddwl ar draws y tri, sef bod Arfor yn rhywle lle mae posib mentro, lle mae posib mynd amdani, datblygu syniad neu i ddilyn rhyw drywydd yy os 'di o'n ddiddordeb, os 'di o'n hobi. Yym, bod y cyfleoedd yna yn bodoli yn Arfor uh, i, i, i fentro i fynd amdani. Dwi wedi mwynhau uh, siarad hefo pobl newydd, dysgu am busnesau pobl eraill, sut maen nhw wedi dechrau wneud y busnes. Dwi wedi cael hwyl yn neud y paddleboarding hefyd. Nes i ddysgu sydd wedi sbinio yn troi mewn 360s, ia? ar cefn y padl. Dwi'n dysgu gemau newydd, fatha rock paper scissors, ti'n symud yn ôl ymlaen. A hefyd athon ni wneud trên efo padls pawb, so na oedd o'n amser da. Dwi'n meddwl y gobaith y mwya ydi bod nhw'n gadael yn hyderus bod Arfor yn gallu cynnig yr cyfleoedd yna iddyn nhw. Da ni'n dallt bod pobl yn mynd i gymryd penderfyniadau gwahanol, beth bynnag ydi'r rheswm tu ôl hynny, ella bod nhw eisiau mynd i rhywle i chwilio am brofiadau newydd, i chwilio am sgiliau newydd, ond bod nhw wedyn yn sylwi bod posib dod â'r sgiliau yna yn ôl i Arfor yn un peth, neu os dyn nhw'n penderfynu nad ydyn nhw eisiau gadael a bod nhw'n sylwi bod yna gyfleoedd yma, y gyfleoedd digonol yma'n barod i, i'w cadw nhw yma. So, so ni wrth yn boddau yn gweld hynny, ond eto oedd criw ifanc ydyn nhw. A mae jyst gweld y pobl ifanc yn eich dechrau meddwl rhywfaint am y syniadau ella 'sa nhw'n gallu ddatblygu yym na hwnna dwi'n meddwl sydd wedi sy wedi taro fi hwnna fydd yn sefyll allan ar ôl heddiw gweld pobl ifanc yn dechrau meddwl ella yn nhermau be be dyw diddordebau nhw a sut fedra nhw ella defnyddio'r diddordeb yna i i greu ella rhyw syniad rhyw fusnes o'i amgylch o. Siarad efo um, gwahanol pobl sydd wedi creu busnes ei hun a deud hanes nhw o'r cychwyn, reit y cychwyn, i lle maen nhw wedi dod i ŵan. pa fath pethau maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gallu gwneud o, a jyst sut maen nhw wedi gallu bildio fyny yn diwedd y gallu gwneud beth maen nhw'n gwneud o'n. Nath Tomos Wig dod i siarad amdano ni sut nath o meddwl amdan busnes o, sut nath o dechrau a wedyn datblygu pethau newydd. Ia nes i rili mwynhau dod i'r diwrnod agored efo llwyth yn lleol. Nesh i fwynhau y sgwrs efo Tom efo yym swig swig smoothies 'di o? A ni yym nesh i rili mwynhau hwnna a sud nath o gychwyn yr y fenter yna 'lly. Enwedig fel rwy'n ifanc o gogledd Cymru yym dwi'n teimlo fatha busnas fy hun neu cychwyn wbath a gweld lle ma' hwnna'n mynd a fi ydi'r peth gorau i fi neud yn bersonol. Ges i wadd i ymuno efo criw llwyddon lleol ar gyfer ei diwrnod awyr agored yma yn Llyn Llanberis a felly dwi 'di bod yn trafod sut nes i ddechrau musnes padlo, stand-up paddle boarding, a fe roes i sesiwn i griw o'r bobl ifanc ar y dŵr pnawn 'ma hefyd. Oedden nhw 'di mynd o dechreuwyr llwyr i fedru sefyll, padlo o gwmpas y llyn a wneud rhyw droiadau a ia, wedi dysgu llawer o sgiliau fyswn i'n ddeud. Mae cynnal yr sesiynau ar y dŵr yn ail natur i mi bellach ond be sydd 'di bod yn braf i mi wrth drafod efo'r bobl ifanc heddiw ydy mod i wneud i mi adlewyrchu pryd nes i gychwyn, be dwi 'di ddysgu a gobeithio 'di ysbrydoli nhw i feddwl ydy o peth gorau i ddechrau busnes a be 'di'r opsiynau eraill, be 'di'r pethau sydd arna ni i cysidro wrth gychwyn busnes. megis er enghraifft os ydy rhywun yn gweithio'n llawn amser ac yn rhedeg busnes ar yr ochr ar ben hynny i gyd. Ond mae wedi bod yn braf trafod efo nhw a, a gobeithio agor eu llygad nhw o weld dyma beth sgynnon ni yn yr ardal yma yng Ngwynedd. Um, da ni'n byw ymysg gweithgareddau awyr agorad a gobeithio bod yr sesiwn blasu maen nhw wedi cael pnawn yma a yng nghefndir i yn stori i o gychwyn padlo uh, wedi rhoi syniadau iddyn nhw hefyd. Lle.